Minnye nni sɛ ɔde hyɛ ba Priscilla ma mebɛfa afon afrɛ wo Susan pa. Woyɛ gyimifoɔ, kwasea panin. Enti automatically sɛ wobɔ odin o, woammɔ din o. I believe sɛ na wone ɔde hyɛ ba Priscilla. Sɛ na ɛnyɛ ɔde hyɛ ba Priscilla na na wode no a, adɛn nti na woammɔ nipa no din? Two Agya ba abɔnten sɛ nkwadaa mmaeɛ a afa wɔn no nsam no, Mm. Royal Mary ɛyɛ powerful very good than wɔn nyinaa. Sɛ tu egye ka saa asɛm no a, baabi a obi a mɛsrɛ nso wonyae saa asɛm no ka. Owusu Bempah, ɔyɛ obi a ɔyɛ me ba ɛwɔ sunsum mu. Nature wɔ bosom. Me wɔ bosom. Samina bɛn paa na wote hɔ no wode dwaleɛ? Ɛyɛ nature spiritual soap. Samina nwanwaso a ɛde nhahamma, hahamma sei. Awurade de nimdeɛ no ayɛ dɛn ama no, ɛna waka hahamma no ayɛ dɛn abom na wɔamete wɔ de ayɛ semina sɛ adwuma ase, nkrataasɛm, sikasɛm. Bɔ wo ho ban na kwasea bi anyɛ dɛn anku wo. Baa wo ho fɛfɛfɛfɛfɛfɛ kamakama, nofoa nofoa, toa toa, bɔdia bɔdi. Bɛɛma hu wɔ no kɔ da ayaa ɔnfrɛ wo bio. Ɛdeɛn na ani wu sei? Mate ase bra na bɛgye semina no a ɔde hahamaa ka abom no de ayɛ no. Bɛgye na fa koko dwale. Ne nyinaa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ. Ɔde hyɛ ba Prisla maame. afrɛ me adi m'atam. Nsɛm no dɔɔso ɛna in my previous video, Owusu Bɛmpa bobɔɔ so bere a mekɔɔ ne nkyɛn sɛ me ne no kodi nkɔmmɔ about Suro Nyame ntɔkwa a ɔne no anya. Na opportunity a mede aba ne sɛ sɛ meyɛ interview na kakra fa wo ho a, mema wo kwan no sɛ wo nso bra bɛyi wo ho ano na biribiara nso atumi ayɛ fine. Ɛno nti, ɛnnɛ me ne Uncle Nature. ɔbosomfo ɛna ɛbɛdi nkɔmɔ ɔbɛkyerɛ sɛ nɛ ɔtu bosom anaa wɔntu bosom subscribe to nature tv gh na adeɛ aka bi a wɔn nsa ɛbɛtumi aka anka mpatsɔ apom bɔkɔɔ bɔkɔɔ mira wadaroma ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ camp biribi adeda no akwan biribi adadin bɔkɔɔ sɛ ɔpemfoɔ nanteɛ no ɔkɔɔ straight to the point mene ɔwusu bɛmpa ayɛ interview wɔsi ne twɛn sɛ nature ɔwɔ bosom nature otu bosom. na ɔno no yɛka sɛ bosom na wɔnim ade korɔ anaa hmm. ɔka bi di agorɔ ana ɔyɛ serious a ɔne me yɛ interview no ɛna ɔse mmɛma tu bosom ya na Hwan na ɛnni bosom a ɔbɛtumi ayɛ yie? Ah, hwan na ɛnni bosom a ɔbɛtumi ayɛ yie? Ɛn. Na ɛsɛ yɛ nokorɛ sɛ wotu bosom. Ah, hwan na ɛnni bosom? Sɛ Jesus koraa ɔyɛ bosom. Jesus Christ yɛ bosom a ɛyɛ de adeɛ. ɛyɛ adeɛ a ɛsom obi bo oh, okay. ɛsom me bo okay. okay. nti jesus sɛ ɔno deɛ ɔbɛka sɛ ebi a wowɔ honyini bi wowɔ secret yɛ mefa no sɛ ebi a adeɛ esisi ha yi ah. ebi a wowɔ bi a wotwa mogya gu so ɛno na ɛma yɛn yɛ bibifoɔ yɛ ka sɛ ɛyɛ bosom. aa ah, sɛ jesus yɛ twa mogya jesus twa mogya jesus ni mogya na ɛyɛ yi nti. nsɛmtwa mu gya koraa na. wɔn nsɛm a wɔka kyerɛ sɛ ampa wɔ bosom. mewɔ bosom sɛ jesus nso yɛ bosom ɔnti ɔno no yɛ sɔfo no so twa ɔdi jesus akyi a jesus wɔn de mogya red wine ne nsuo bolo ne nneɛma na wɔn yusu nyinaa no sɛ yɛ bosom mm. ɛyɛ bosom nti me mewɔ bosom. wɔn ne wɔn mu na yusu red wine ne so bolo. o sɛ wɔn yusu ɛm ɛne so bolo asach koraa no wɔn yusu red wine. Yeah. communion ne communion mu ne ade ade ate ase wokenkan bible no nso kɔ baabi bebree a mogya mogya asɛm bebree wom wate ase nyankopɔn no ɔmo bible mu nyankopɔn no ɛno no mogya me mete hɔ nim sɛ memfa me ba nkɔ nkɔ nkɔ ka nkyerɛ me ba so meku me ba na mede na apata Nyankopɔn. Ɛyɛ nkwaseasɛm. Odwan wɔ hɔ yɛ dɛn? Mm. Apɔnkye wɔ hɔ yɛ dɛn? Akokɔ wɔ hɔ yɛ dɛn? Sɛnde ɔsɔ ɔsɔ no hwɛ, ɔsɔ um, Abraham hwɛ. Na at the end of the day, no still na Jesus be wui anaa wɔn ɛde ne mogya pata. Nti sɛ wɔn de mogya mogya saa. Mm. Nti mi nso mbosom. Because tumi na ekura Nyankopɔn tumi na ɛyɛ ewan bɔfoɔ na ɔne menam no. Mm. Ɔno no ɔsom me bo. wowɔ bɔfoɔ bi a yɛfrɛ no hewa ɔna wo ne ne nam nti ɔso me bo ɔno na bie m'ani ya ɔno na bie m'ani ma me hu haban me da a wɔbɛso me daeɛ nneɛma a ɛda hinta adi na me me sɛ ne wɔn asɛm ne nyankopɔn bɛkasa a me me so me te sɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ nyame nyame se nyɛ gyankɔ asɛm no wɔn a wɔka sɛ nyame kasa kyerɛ me nyame se na ɛsɛ nyɛ nokorɛ forget about it na mepɛ sɛ wosi so dwa sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛ deɛ bɛ wo ne nyame kɔka sɛ wɛn mm. hwɛ universe no okay. sɛdeɛ universe nti tɛ mo monya nte ase o mpo sɛ wo koraa na ɔtorɔ koraa wobɛdidi a sɛ wafunie yeah. ade nti na nyankopɔn ama wɔntwa tokuro anaa wɔamfa aduane amfa anom sɛ ne wɔmfa nwuram oh, na ɛwɔ sɛ ɛfa process mu mm. ɛfa mm. wɔnum ɛkɔ wɔnum no nso no ɛnyɛ nsuo ɛwɔ sɛ ɔwesa mm. ansa na akɔ digeste akyɛ ma system system no na wo sɛ no asɛ ɔsɛ ɔne nyankopɔn kɔ kasa mm. ɛno nti tete no ne ɛnananom no mu wɔ ɔma ben nti na ɔmo wɔ angels a ɛfrɛ mu frɛ mu wɔn mmotia no mm. ɛne yɛfrɛ no sɛ aborɔfo no so frɛ mu deɛ aliens wate nkɔmmɔ no ase jeans ne saa indiafoɔ wɔ mo deɛ mm. na wɔn fɔ wɔn so na wɔn ne twɛ di ampɔn ayɛ dɛ akasa wo nipa bɛdɛ ne nyankopɔn akasa akɔ fa he ne nyame afrɛ me mɛte sɛ ao awurade wo ne owusu bɛmpa deɛ na ɛwɔ mo ntɛm asɛ ɛɛ beef bi ɛni mo ntɛm saa ntɔkwa bi kasakasa bi ɛni mo ntɛm. owusu bɛmpa ɔyɛ obi a ɔyɛ me ba ɛwɔ sunsun honam ani nso ɔyɛ me ba no bi asa aba ha mhm. honam ani nso ɔyɛ obi a mepɛ n'asɛm oh, because ɔwɔ talent bi a mehu a ɛna owusu bɛmpa obu adeɛ paa o oh, ne ohun mi ɔde m'ani die ma me. Ok me na me mpɛ akɛsesɛm nti me ho ɔmo a na boys boys boys ba owu so bɛmpa ebu me owu so bɛmpa time a mo kɔ interview na ohun me no ɛna ɔne me kasa asa akora wɔn so bɛmpa bibi obi sɛn bi a papa papa ok obu obu mi nti wɔn so ba ne owu so bɛmpa sɛdeɛ owu so bɛmpa ka sɛ ɔno ne ba ne soro nyame a ɔno onim sɛ ne ne papa ne me onim pa nti wɔn so yɛ awɔrɛ sɛ ɛɛm owu so bɛmpa ne ba ne soro nyame. ɔno na ɛka sɛ me meka me deɛ menim deɛ nti a meka nti ɔno nso ebia no nim deɛ nti a ɔreka but wate ma se ɛhefa na wo ne ɔwusu bɛmpa hyiaeɛ a watumi gyina so sɛ nature ɔwɔ bosom ɔtu bosom o me me mmom deɛ m'anim physical de ɔntumi nka ɔntumi nka me ma ɔwusu bɛmpa hyia me physical sɛ wotu bosom a wosuro koraa ei me meyɛ type bi a ɔn mhm. sɛdeɛ mo si hu me wɔ social media no mepie physical me ne wobɛyɛ fine o oh, me nsa da o oh, de me ɔmɔ mfrɛ me dadi dadi dina bi te sɛ me ba kwaku power sei ɔfrɛ me papa baa mefrɛ no borɔ oh, me mempɛ saa nneɛma nneɛma no ɔmpɛ papa papa dabi dadi dadi ne saa nneɛma no m'ani nhyɛ da nyɛ ho wobɛfrɛ me all right baa me sɛ me nso mefrɛ o son daughter me ba me ba no nti owusu bɛmpa deɛ deɛ no deɛ i mean ignorant na mehu sɛ ɔyɛ ɛwɔ adwuma no a meyɛ nim meyɛ sunsum adwuma meyɛ nyankopɔn adwuma a ɛyɛ sunsum adwuma nti ɔnte aseɛ a na ɔka sɛ ɛbo soma ampa ewa na ɔsom me bo ya nti um, ɔnyɛ bɔne ne question bi a mebusaa o ɛm sɛ um, ɛhɔ no ɔnkyerɛ mu no ɛnhyɛ da nsi so maa me yie mm. ne nyinaa no sɛ wo ne ɔwusu bɛmpa mm-hmm. ɛwɔ ntawantawa bi anaa anaa waka akyerɛ wo sɛ o oh, uncle nature wayɛ adeɛ bi ama m'ani angye ho ɛno no yɛ aberɛ a ɔse ɔkɔka ɔde hyɛ ba prisla ho asɛm a oh, okay. mebɛkaa bi okay. ɔhu sɛ um, adɛn nti na saa video no a meyɛ no wamfa fon no wamfrɛ mu hu sɛ ne papa na akasa no mm. ɛna meka no ɔbu adeɛ oh, okay. na me sunsum no ɛyɛ nsɛm pii ɔdehyɛ ba prisla asɛm a wobɛka yɛ astant kura ba na ɔse asɛ ɔdehyɛ ba prisla adom na ɔse um, nyame bie n'ani no ah. na akonnwa a yɛde um, obi wɔamɔ prisla din mhm. esi so a nkwadaa no nyinaa wɔn na ɛli di no mm. yɛyi no afiri akonnwa no so okay ɛna ɔdehyɛ ba prisla management no gyema wɔn ho ɛsɛ ɔne ɔdehyɛ ba prisla nti yɛn nyinaa nso nim sɛ woyɛ obi a ɔtaa kasa fa ɔdehyɛ ba proslam nti automatically sɛ wobɔ odin wo a modin o hmm. i believe sɛ na wo ne ɔdehyɛ ba proslam sɛ na ɛnyɛ ɔdehyɛ ba proslam na na wode no a ade ne woammɔ nnipa no din hmm. hwɛ me nyankopɔn eh, bɔfoɔ anaa ɔdoma nkoma anaa nyankopɔn hmm. wɔyi nneɛma bebree adi akyerɛ me deɛ mebɛka a ɛde eh, nipa n'anim guaseɛ bɛba no mm. menka oh, okay that doesn't mean sɛ asɛm wei na owusu bɛmpa bɛkan no mehu ɛde ɔde hyɛ ba presley anim guaseɛ aba dabi na ɛnyɛ nsɛm a ɔsɛ yɛ kafa obi ho a nipa no yɛ public figure because n bie wa no make statement bi sɛ ɛɛ mm. eh, akonnwa no a ɔte so no. Yeah. nyame ayi no afiri so mm. me na n'adom no kora mpo no ɛnyɛ adwuma biom and all that it is wrong statement. o hyɛ mi ni ni interview na ɔsɛ ofiri so no eh. wa mo din no na emu mo si nipa ni firi so no eh. it takes nyanko pɔn abasa ɛna ebi tuma sa arise ni bi. nti mi ridera mi mɛ ho bawo mi anwa asɛm. Mm, mahu nkurɔfoɔ bebree, sunsum adwumayɛ ho bebree. Deɛ ɛtwa fata sɛ meka no, mebɛka. Wohuu Bawumia asɛm no, na sɛ ne te? Medaeɛ. Okay. Ɛna meso daeɛ. Mm-hmm. Sɛ wo nso woso daeɛ. Yeah. Nti me nso meso daeɛ. Baabi a me medaeɛ no yɛ nkɔmhyɛ. Okay. Nti mesoo daeɛ no na mehuu sɛ yɛ papa no um, ɔwura Flagstaff House. Okay. Nti ɔwura hɔ nom na mehu sɛ wabobɔ n'ataade long sleeves a yɛde hyɛ suit no bi no. Oh, okay. Na ba na suit no nhyɛ no ba na top white down black. Mm. Ɛna ɔno nso wabobɔ white ne ne nsa no. Okay. Na na yɛka sɛ asɛ obi abra wohu sɛ asɛ ɔyɛ very stressed tired. Okay. Ɛna ɔnante. nti ɔnante na ɔwura flagstaff house hɔ nom no ɔwura hɔ nom no building no so dɛm hu yɛn sɛ building no so ɔwura mu sei ana deɛ ɔwɔ no sei no obi a ɔbɛhu no biara na ɔwura dɛm na ɔto no pono mm. obi a ɔbɛwura no dɛm biara na ɔwura dɛm na ɔto no pono that same moment no na mehu sɛ kwadwo nkansa leren yeah. nso ɛdɔm apu na obiara de n'ani kyerɛ ne sukuu mu hɔ wow. obiara de n'ani nti me stati wɔ me video a metwa anim ne sɛ maahu sɛ obi hyɛ tuntum okay. mekae ɛwɔ tiktok okay. maahu sɛ obi hyɛ fitaa sɛ obiara hyɛ fitaa okay. na mmom sɛ obiara hyɛ n'ataadeɛ ɛna sɛ kwadwo deɛ no deɛ asi o asi ɛne ne nigeriafoɔ a ɔde ɔmo baayɛ no two weeks three weeks koraa na ehu sɛ kwadwo nkwansa de nigeriafoɔ ɛsan yɛ nsɛnkyerɛfoɔ yɛ press conference press conference mɛ nipa akɔ okay ɔwɔn veli nigeriafoɔ ne ne movie no ghana ɔdɔma na ebura ɛwɔ no no it happened it has happened wow ɛwɔ na mehu bi fa ɛ papa agya agorɔ agya ho nti ɛɛm owusu bɛmpa deɛ no deɛ na mmemmɛka sɛ wɔahu okay. mentumi nyɛ video sika sɛ wɔahu but ɔhuiɛ no na ne ka no ɛna na ɛyɛ meya because me sei sɛ mehu negative news ɛrefa obi ho a mm. nipa no ɔwɔ abusua mm. ɔwɔ maame ɔwɔ followers ɔwɔ fans wɔn bɛ take asɛm ne sɛ ebi te sɛ sɛbi omi te yɛ yi mm. na ma ba bɛ ka sɛ oh mehu sɛ celebrity asomasi mm. footballer asomasi mm. nyame bi me na mehu sɛ wɔwu okay. na ɔwuiɛ no seisese ɛyɛ wrong mm. but wate nkɔmmɔ no ase okay. ɛti me no sɛ ohun yɛ a mpo no asɛm ohun mpo a mm-hmm. asɛm no a ɔkan mpo no ɛbɛma prisla mu no mm-hmm. wɔn aho ayɛ dɛn ada wɔn ho so na wɔn ayɛ adwuma mmɔ mm. but wate ase yɛsɛ bi te sɛ eh, negative energies anaa ɔsɛefoɔ bi anaa nipa bɔnefoɔ bi mm. ɛrehyehyɛ wuo de ma wo na ɔdoma nkoma de aso dae mm. na ɔso dae na bi a woahu strange strange things wobɛtena hɔ ntena wobɛmia wo mpa ɛbom wobɛsunsum nneɔma nti woyɛ ne saa nso ahyɛ no akyɛ sɛ ɔdoma nkoma pɛ sɛ ɔgye wo ne waayɛ dɛ wama wo woahu na wawotu ho anamɔ wata sɛ ɛtumi me mɛka sɛ wɔahu mentumi nya nka sɛ wɔahu ɛna me nso mene evidence ɛkyɛ sɛ ɔhu yɛ okay. but ohun yɛ a ne ka no wanka ne yie wanka ne yie ɛna na ɔbɛn wɔn mo onim wɔn mo. ɔwusu bɛmpa ɛne me interview a me ne ne yɛɛ no nsɛm a ɔreka nyinaa no sɛ ɔde hyɛ ba presla maame ɛfɛ ne di n'atɛm ova ne nkɔmhyɛ a ɔbɛhyɛɛ no. yɛka sɛ adidi atɛm a ɛɛ ɛne de adeɛ yɛwɔ adwenkyerɛ o maame no frɛ no mhm. ɛna. Ɔkaa sɛ, Deɛ woreyɛ no nyɛ, gyae, Na ɔbɛma polisifoɔ fo nyinaa akye akye wo no ne adeadeɛ. ne adeadeɛ a. Ɛno sɛ ɛnni anidatam. Ɛno no, ne ba din na wabɔ. Okay. Anaa ne ba asɛm na wayɛ dɛn? Wakɔka. Ne na ɔrefrɛ wo. Okay. Mennye nni sɛ ɔde sɛ ba Priscilla ma mebɛfa fon afrɛ wo so bɛmpa. Woyɛ gyimifo, ɔkwaseapani, sei sei sei. Daabi, daabi. Sɛ na wonni hɔ, Na ɛbɛyɛ dɛn menni na hɔ. wobɛdifɛnde? Na menni hɔ. But medifɛnde because megye di sɛ maame no ntumi. mesi megye di sɛ but meni evidence na meni hɔ sɛ owusu bɛ mpa asɛm na ɔka ne ampa mm. sɛ ɛnyɛ ampa nti sometimes nipa tumi di abufuo mm. ɛma ne tone ɛbɛyɛ bad but na wotie ne kasa na ɔkasa alright di atɛm nim but wo nso wo kasa na ɔbɛka sɛ maame ne frɛ mi di yi ma tɛm ɛnso na wɔ ani wa tɛm nim sɛ wotie. nsɛm na meka kyerɛ no yeah nti menyi ni ɔnyi ni sɛ wobɛdi no ah sɛ dɛn for what kristo ni ɔno no ne battle gospel song deɛ ɔbɛfa fo woyɛ gyimi fo bɛrima kwasea mpɛni oh no no no no ɛno na yɛ nature se maa doris ɛntumi ni owu so bɛmpa oh, atɛm story wei deɛ gu so akuram ɛwɔ sɛ deɛ aka bi a mede brɛ uncle um, owu so bɛmpa ɛkɔɔ so astate sɛ now management a ɛmanage gospel artist no sɛ ɔyɛ abɔfra no yɛgye no de no firi ne old management ɛmaa no pie no yɛgye abɔfra no firi hɔ nom a ɛma abɔfra no ɛtɔ fam koraa osteti clear ɛmɛki example sɛ ɔde Sheba Presla movie na o movie free two agye production ɛba senator media no ama ne kɔ fam me deɛ meyɛ obi a Me nni ha sɛ me bɛ defend wo biara, but me wɔ se sɛ wobusa me nsɛm menka nokorɛ wɔ mu. Ɛyɛ nokorɛ. Deɛ Owusu Bɛmpa aka no ntoro biara nim. Sɛ ɔse nkwalaa deɛ a. Ɔse nkwalaa no. Ɛɛ eh, na akwalaa biara nso a oh yeah, na sɛ waa ɔde to nsania ni so a ɔde hyɛ ba Priscilla a adwuma a na ɔne yɛn nua bɛrima tuo agye ɛyɛ no ɛnyɛ ɛno na ɛna yɛ hunu. Mm. Ɛna mekyerɛ mu a mekyerɛ mu sɛ saa time no na ɛnɛ ɔde sɛ ba presla bi a na ɔnkɔ ss ɛnɛ ɔde sɛ ba presla na ɔkɔ ss nneɛma bebree da ne so ɔwɔ ne final year ɔwɔ ne final year a ɔbɛtwerɛ exams mm. nti deɛ ɔsu bɛmpa aka no sɛ ɔka sɛ asɛm na ɔde ka deɛ ɛyɛ mpa because ɛnɛ yi no sɛdeɛ ne yɛsi hu ɔdehyɛ ba Priscilla abikora no wɔyɛ papa no hɔ no ɛnte sɛ deɛ na yɛhunu no ɛna makyerɛ m sɛ because of school na ɔyɛ dɛn ɔkɔ ɛne ɛyi all that so ate ase nti ɛno no deɛ ɔka sɛ no na ɔde ka deɛ a mene ne ade ɛna mpa nso yɛfa akete mpani sɛm so ampa nso ɔfiri bii hɔ nom ɔkɔ baabi ɔkɔɛ ɔmo ɔmo abobɔ gye tiawuro nkurɔfoɔ yi mu nyinaa gyan mu nyinaa ɔmo wɔ yi ɔmo wɔ koraa no a first na na wɔn ne wɔn managers no yɛ adwuma no ɛnte sɛ deɛ ne na ɛteɛ nti owusu bɛn paa kan ne me megyina me defend obi nokorɛ so ate ase oh, nokorɛ sɛdeɛ na first ne yɛsi hu wɔn social media facebook tit na wɔn yɛ adwuma gigigigigigi no ɛnɛ nte saa nti waka asɛm na waka. ɔma reason bi sɛ now prisla ɛwɔ shs mm. a ah, me ne ɔkasa ekura no menim sɛ ɔyɛ prefect ɛwɔ st louis hmm. um, saa nneɛma no ka ho saa na apɛ sɛ ɔkyerɛ ɛna gɛɛ baako no koraa bɔ nyi kɔ ɔmo so kɔ sukuu emily jan emily jan nso so kɔ sukuu oh, okay nti ɔmo nyinaa no sɛ ɔkasa yɛ nti yɛhwɛ ɔmo wie sukuu a na yɛbɛyɛ sɛ ɔmo aka dɛm ana ɔmo nka dɛm na sɛ nyɛ management na switch abɛ mu no sɛ mímí nim ni ɔno ni reason baami nso mi fo ano so no mi nso ma ma reason oh, okay mímí second name no no. mama mi reason. sáwọ second yẹ no Priscilla ọwọ mm. two age nsẹm no na ọkọ school. ẹẹ sẹ na saa time no na ọkọ school koraa na ẹnti sẹ ss ss no pressure wom okay. pressure ewom bibia ewom ss no nyɛ jhs so ate ase mm. yes. nti ɛno no deɛ o de compare ne yie ɛna SS no ɛsan ɛsan ɔsan ɔsan yɛ day anaa bɔda. ɔyɛ day student. ɔyɛ day student yeah. I think sɛ ɔno na ɛyɛ day um, prefect prefect yeah, yeah. girls prefect. Yeah. nti yɛnhwɛ sɛ ɔbɛwie school no ɔwie school no na sɛ still na adeɛ osu bɛmpa aka no ɛno a na yɛyɛ ne yɛn nso yɛn ho deɛ yɛbɛka. okay yeah okay wada wɔn ma um, owusu interview a me ne no yɛɛ ne mɔɔ naa mm. was on ɔdehyɛ ba prisla two age production na nsɛn a two age aba abɔnten sɛ nkwadaa mmaa yɛ afa wɔn no nsɛm no mm. royal mary ɛyɛ powerful very good dan wɔn nyinaa. sɛ two age kasa asɛm na Baabi a obi a mɛsrɛ nso ɔnyae saa asɛm no ka. Mm. Na ɔmfokɔse wɔ adwuma no a ɔreyɛ no so. Oh, okay. Because sɛ wokɔbie wɔ ano ka saa asɛm wei a, mm. sɛbe mpanimfoɔ hwɛ wo, atitiriw hwɛ wo, ahemfo hwɛ wo. Mm. ebia na w'adwene a wɔde kaa saa asɛm no na obi ante aseɛ saa na obi adwene akɔɛ ne sɛ dabra wompɛ ɔde hyɛ ba prisla asɛm mm. nti na woyɛ dɛn woyɛ saa no patwɛ wate aseɛ peke because sesia no yɛn nyinaa nim sɛ ɔde hyɛ ba Priscilla ɛna ɔne ne yɛ adwuma paa ɛbaa limelight okay you don't know about mmaa no a aka no nyinaa mm. ba yɛka limelight deɛ a ɛyɛ ɔde hyɛ ba asɛm ɛna ɔde hyɛ ba Priscilla nso asɛm ɛna mo kaa yɛ a asɛm baa ho nti wokɔgyina baabi na woka sɛ ɔde sɛ ɛyi eh, nkwadaa mi na ɔmo ayɛ adwuma nyinaa na wɔyi baako esi ɔsɛ ɔno na royal mary na ayɛ yi a so ɔno na ɔno ɔyɛ gudu mi gyi di sɛ ɔno no bɛgye ɔde hyɛ ba prisla mi gyi di mm. sɛ ɔno ne bɛgye ɔde hyɛ ba prisla nti adi nti na ɔne na anyɛ adwuma ama esi nɛ mm. na bibi si yɛ na akɔ fa ɔde hyɛ ba prisla mm. nti nsɛm bi ɔnom a mesrɛ no wei mi kɛn ɔbɛtira baabi. aka sɛ nature mpɛ m'asɛm mm. ba maka deɛ ɛyɛ na akyerɛ wo nkɔgyina baabi a nka saa asɛm no biom ɛnyɛ sɛ obi go baabi kora mpo no a ɔbɛka sɛ dabra wotan prisla yɛn nyinaa nim sɛ prisla wodɔ no anka nature wonim sɛ yɛnim wo in this industry wayɛ blogging adwuma yi biara a adwuma no wayɛ akyɛ meyɛ sure sɛ wonim royal maria yɛka no asɛm yi menim no Wonim Royal Mary? Mete ne din baa menim no. Wohu ne performance koraa? Menim. Na me ɔde hyɛ ba Priscilla koraa no kan koraa no ɔbaa wiase no wɔ Mr. Tureji hɔ no koraa ma wampɛfɔme physical ma manwɔ hɔ da o. Oh, okay. Nansi ara no St. Louis yɛ ya na ɔtoo no ma mekɔ hɔ no ma me experience ne live performance. Oh, okay. Deɛ ɛhwɛ bi a YouTube. Sɛ YouTube no ɛho question na mbɛbusa wei because eh. YouTube deɛ wɔhwɛ wɔn mmienu nyinaa. Mehwɛ wɔn. Wode wɔn Wobɛ scale ɔmo sɛn? Me scale a me Royal Mary na meka no wanyɛ obi a mehwɛɛ no. Oh ok. Me Priscilla na mehuu no. Oh ok. Ɛna yɛn nyinaa nso nim sɛ nokorɛ talent ɛbɛkɔ. Sɛ mm. nka Royal Mary no talent na Tuweje ne ka no. Mm. Na nka gidigidi paa nka ɛne ɔno na nka ɔwɔ din. Oh ok. na sɛ anka nature deɛ ɔte anom ɛɛkɔ ma prisla sɛ prisla is better than obi nkɔ ma obi a ɔhwɛ ne wa nso sɛ woso wobɛ nokwafo ama yɛn nyinaa interview yɛ yɛ a mm. wobɛhu sɛ nsɛnniɛ ni so na meme de ato oh, ɛna meyɛ dɛ meyewɛ yi so ate aseɛ nti no sɛ yɛde ato nsɛnniɛ ni so deɛ a sɛ royal mary na odi kan baa hɔ na stand to be corrected. dabi nyɛ royal mary na edi kan kɔ otu edi. after two after ɔde hyɛ ba ɔde hyɛ ba priscilla no ɛna royal mary no baa. na ɔwɔ yi. ɔwɔ tu egye hɔ sisi yɛ. menyi ni ɛna ah. do your proper research. royal mary no. Ah. ɔwɔ tu egye hɔ sisi yɛ. saa. yes ɔwɔ two agya wɔ sisi ɛ cause mekae sɛ i was the mc ɛwɔ ɛɛ yɛ yɛ papa joseph bensa launch na ase okay. me na me bɔɔ royal mary din maa no bɛ perform. nti sɛ wanya royal mary mhm. na sɛ royal mary no yɛ powerful sene ɔmo ɔmo aka no nyinaa. yeah ɔsɛ ɔyɛ good. he he should keep it to. himself. himself. That's number one. Number two, mm-hmm. he should let us know. We the audience, we the fans. Okay. The impact, the effort should mm-hmm. be more. Na abekata. Omo maka nyina so na ye de ni aye den. Ehu. Enye ka wano. Wode wano ka obi beka se dabra. Wode hye ba pressure na aka na asem. Na se oni tueji nya adwen wo sanse mu. Times thousand crime ne nya adwen. ɛwɔ sɛ ɔma action no speaky oh, okay. royal mary no menwu nya ne live performance nhwɛ da oh, okay. nti video atrɛn ne te sɛ the president adeɛ trɛn de yɛ na wei hyɛ na ɛkɔ ha na ɛba ha no hmm. afei na ghanafoɔ no na ɛbɛgyɛgye ba wo kɔ bi wa no kaa obi bɛtena baabi aka sɛ dabra wompɛ akwadaa no asɛm mpo ɔmpɛ akwadaa bɛyɛ asɛm prisla because ɔkɔ ka sɛ baro hɛ ne videos nso a wɔn prisla din o wɔsɛ nkwadaa no aba ne hɔ no mmaa no nyinaa sɛ wɔn amɔ prisla din a sɛ prisla yɛ ɔbaa yes nti mi nso prisla mi mi din na ma bɔde ahyɛ hɔ nti mi nso mi nyɛ bɔ. cause um, ɔbaa pa salome na ɔwɔ two agents mu mm. ɔde hyɛ ba prisla mm. ɛna royal mary. nti wɔn mu nyinaa no sɛ wabɔ mu de aka ho ama mi de a wɔn mu nyinaa sɛ mi ntumi mɔ salome din a mi kɔ a mi mɔ prisla din nti no sɛ ɔsɛ. ɛyi no deɛ ɔyɛ powerful ne hwan royal mary royal mary ne yɛ powerful sin wɔn mu nyinaa yeah. yate kasa no ɛmma yɛnhu oh, okay. ɛbɛma yɛhu sɛ dabra wo koraa no wotan wɔn mu oh, wompɛ wɔn mu asɛm okay. but wate aseɛ yeah. na mmom no ɔma adwuma no nwuram mm. na yɛhu more action na yɛhu deɛ ɛkɔ yɛn ara na ɛbɛgyegye hɛ wobɛhu sɛ hɛ turo gye nipa foforɔ na ɔde no aba no ɔba no ɔyɛ kama o ayɛ a yɛbɛka ba wa bɛbi wa no ka ne kyɛ sɛ wo naa no woyɛ ayɛ so ate ase ɛna me nso wo ne me wo ne me anyɛ adwene a i don't care me mɛka me wo so wopɛ obi asɛ wopɛ obi asɛ wopɛ obi asɛ na nipa no sɛ ɔyɛ biribi na ɛnyɛ na wamfrɛ no anka nkyerɛ no anaa woyɛ wanka nkyerɛ no a ɛkyerɛ sɛ wotan no ɔkɔtɔ ɔkɔtɔ amanneɛ mu sisi ɛyɛ a na wopɛ no asɛm nti me me deɛ maka ebi te sɛ ɛɛ biu ɛne kwarizi ɛne dna. nka mbɛbusa ɔmo nsɛm paa but woa wawura hɔ de ayɛ nkɔ. mahu sɛ video bi ɛresɛkuleti na Kwaridzi mo da ɔno ne biu ne da puu mu na puu no a mo da mu no na Kwaridzi de ɛyi bi kyerɛ so wobɛfa akete anaa mfa no mm. wobɛ ɔn adekorɔ nso a wo biu bɛtumi aka kyerɛ mu sɛ ɔmu nya asɛ mo tweretwere akwaraa no ɔmo tweretwere akwaraa no ah ɛna ɛyɛ akete mm. asɛm no wosɛ ɔnya akwaraa no yɛade yɛate which wowɔ perfect right ah, to say mm. obiara no ni problem baa sɛ video no a mo twitwa twitwa no ɛno nyansasɛm bi na ɔmo yɛ gyimi ah. ah nyansasɛm nneɛma bi mu yɛ no yɛ gyimi gyimisɛm nko a nyansa bi anim mm. sɛ wosoro nyɛ akwadaa ɔnyɛ akete a ɔnyɛ akete a ɛyɛ okay. ɛyɛ perfect okay. which i understand you okay. obiara wɔ no me se me me ex girlfriend mm. wopaa ma me 300 billion mm. ɛnyɛ adeɛ a mene ne bɛtena oh, okay. nipa bebree na wɔ abrabɔ mu a wɔn past they don't want to involve their yeah. past into their present yeah. which be you decision na ɔno na take it personally no ɛmmoa na nka ɔnyɛ dɛ ɔnfa but sɛ Quarries no ne wɔn a wɔaka no na wɔretwa video na asɛ wɔretweetwee deɛ wɔyɛ no atweetwee oh, ɛyɛ gyimisɛm mm. ɛyɛ nkwasasɛm mm. nyansasɛm bi anim yeah. uncle mɛgya wɔ ha mm. na eh, ɛnɛ mama uncle abɛyi ne ho ano over ha yɛsɛ nature ɔwɔ bosom wakyerɛ mu sɛ ɔno ɔwɔ bosom na ne bosom no yɛ adeɛ bi a ɛsom bo biara no ɛyɛ bosom ɛno nti. sɛ wo wifo no na ɛsom bo ma wo na ɛno na ɛma wo sika ɛyɛ bosom. okay okay o girlfriend ɛna ebi a ɔsom bo ma wa yɛ ɔyɛ ɔbosom. asɛ wa triki yɛ bii. mɛ ntriki o bosom mekura bosom. okay waklɛ mm. mekura bosom mm, because deɛ mekura no ɛsom me bo okay ɛma menya sika okay ɛma mehunu nyansa mm. ɛma metumi boa foforɔ nti ɛnsom me bo ɛsom me bo nti ɛma bosom subscribe to nature tv gh ɛwosua maame mpa ho si nyame adom a yɛbɛsɛ ahyia in the next video call me nana akwadwo bo akyehi adom wofam de lord is amedwos